Ti paɣi ni Naawuni ni Naawuni lan chɛ ka yuun ŋɔ ti mali nyɛ bɛ ni alaafee laɣindi nti ti wuhi damba ŋɔ. Ti paɣiya pam ka puhiri sokam ŋunkam yi tiŋkam kana kpe ni o ti pahi ka ti wuhi damba ŋɔ. Ma ni ku bɔri ni n yɛl yɛtɔɣ shɛli nyɛla ti kpaŋsi naŋgban yini balantɛɛtini bɛn be Simien tiŋ ŋɔ. bɛn di nama ŋɔ yi labi ya nima maŋa yi maŋa ka ti laɣisi taba niŋ naŋgban yini. Zuŋɔ yuma anahi m-bala ka ti wari dambɔŋɔ ti zaŋ ti kali maa n-wuhi dunia zaa. Dani yaa naa maŋmaŋa chɛɣu n na kuli puh o ni o zuɣu suŋ m-bala domi o ni kana nam ni pumpɔŋɔ ti sokam zaa nyɛ ti ni maŋmaŋa ti kali maa tiŋkpuɣili shɛm ka di du n-chaŋ hali ya ŋun maŋmaŋ daa ni o paɣiya tiŋkpuɣili ka di chaŋ shɛm maa di zuɣu ti gba ti puhir o ka paɣi ni o nuu ni kul pa ti zuɣu o zuɣu suŋ m-bala nti ka di paai ti ka ti bɔri bɔri dambɔŋɔ. Amaa yuuni ŋɔ dini maa nyɛla wula ka ti yɛn niŋ? Ti yuuni ŋɔ dambu maa nyɛla Wula ka ti yɛn niŋ n-kpaŋsi malibiligu? Malibiligu maa yi kpaŋsi ka ti zaŋ ti taara ni kali maa zaŋ wuhi niriba din chaŋ shɛm maa, wula ka ti yɛn niŋ ka di lɛbi arizichi ti Dagbaŋ? Ti pumpɔŋɔ ma ni nya li shɛm nyɛla ti kpaŋ ti maŋa ti ku tooi ʒiya ni so kana nti biri bimbila ti ya ka di woli ka ti di. Tinim maŋmaŋa Ti kpaŋ timaŋa tinim bɛn be kpe ŋɔ n-nyari bela bela ŋɔ ka ti labi ti ya Dagbaŋ nti kpa daguligu nima ka daguligu maa ka di chaŋ tooni ka bihi nyɛ tuma. To di mi ni yɛn chaŋ tooni shɛm nyɛla shee bɛn be yiŋ maa gba sɔŋ ti bee sɔŋ ti ka ti mini ba zaŋ ti kpalan zuya gbuni taba arzichi ni kana Dagbaŋ ka sokam zaa paali di. To wula ka ti yɛn niŋ? Eh, ti yi ʒiya ni bal shɛb kana nti kpa tuma ti ya, di ku niŋ. Hal bal shɛb yi kana ti niŋ ka yiŋnim maa bɛ bi gub li viɛnyɛliya n-kpimi ka bi kahi zuo ka chɛ ti. Amaa ti niŋ ka tin ya n-kahi zuo n-kpa shɛli polo, kaman ni pun yɛli maa, Naawuni nam ti la Dagbamba. A kul yi a ma puli ni na, Dagbani ka bɛ yɛn bol a, ka a naan ti nyɛ Musulimi bee a ti nyɛ Karachi. To dinzuɣu ti kpaŋ ti maŋa ka Dagbansili ŋɔ ka di zuo gari din zaa kpalim domin ti niŋ bini karinsi kuri ŋɔ ti gubila simii hala ka che Dagbani hala n labi din che di chemi ka di nahindi ti bin mi n nye n kari maa fa karim bi sheb gubila Laribaawa hala ka Laribaawa hala maa ka di che ka biɛhigu di bi chani tooni Amaa Naawuni yi di bɔri ni ti nya Silimiinsi bee ti nya Laribaannima, o naan nam ti la Simiinsi bee Laribaannima, bɔri o nam ti la Dagbamba. Dinzuɣu ti di tam li, ti kpaŋ timaŋ ka biɛhigu ka di chaŋ tooni. N kul lan yɛri yiŋnim maa, So yi kana ti kpa tuma, di bɔri ya ni yi zu n kuli, domin yi zu n kuli ka tuma maa kpi, yi yɛn labimi ti ʒiɛŋa, tuma lan kani. Di saha n-nyɛ karimbaan shɛli din di beni la, di lan kani. Ti ni me bɛn be kpe, ti di zɔri nti chaŋ ti kpa tuma ka yɛn ni yiŋnim ni kuli bee yiŋnim yin kpi so bi yɛn kpi, ti zaa kul niŋmi biɛla biɛla. Di nyɛla din yɛn sɔŋ ti ni kul lan suhiri shɛnyaa ti di mali baŋsim n-turi taba. Dama a chaŋ yiŋa a fannima bɛ malila baŋsim m-mali n-turi taba, ka di nyɛla Musulinsi zooi Dagbaŋ pam, amaa adiini maa na bi kari gbaagi musulinsi ŋɔ. Dinzuɣu a fanima, kpaŋa yimaŋa yi ni baŋ baŋsim shɛli maa ka yi mali wuhirila niriba din yɛn chɛ ka adiini ŋɔ ka di chaŋ tooni. Amaa yi yi mali baŋsim maa mali turila taba, di bi sɔŋ ni ti niŋ Dagbaŋ ba. Tɔ! Ka n kul lan bɔri ni n teegi ya ŋɔ, tinim bɛn be ya ŋɔ. Ti yɛn ti bɔri ni ti niŋ binshɛɣu yiŋa n-zali ka bɛ baŋ ni kaman ti puuni biɛri Dagbaŋ zuɣu. Sokam zaa kpaŋmi o maŋa ni yɛli ni sokam zaa tɔhi liɣiri tuhili tuhili la, kpaŋ yɛn maa ka sokam zaa tɔhi dɔla tuhili. Di saha ti yi nya Dollars kɔbisii ti ni tooi zaŋ li chaŋ yiŋa nti mɛ binshɛɣu. Ti yɛn mɛrila tamale, ka naya, toliŋ, sabuligu, zabizuɣi, kumbuŋ ka ti chaŋ chaŋ ti mɛ din yɛn sɔŋ Dagbaŋ zaa ka ti ma bihi nyɛ tuma. Dinzuɣu chɛliya ka ti kpaŋ Dagbamba, chɛliya ka ti kpaŋ ti kpaŋsi mabiligu ka kpaŋsi ti kali maa ti di zaŋ li labi di viɛli pam dinzuɣu ti di turiya taba. Di ku mali yɛtɔɣ shɛli din lan pahi nyɛla m-puhiri Dagbaŋ zaa, ka puhiri n nanima, ka puhiri n dan yaanaa. Di simi ka n ni puhi n dan yaanaa ka naan puhi sokam domin ŋuni n-nyɛ tihi ni mɔri lan Dagbaŋ. Dinzuɣu ti puhiri n dan yaanaa. N dan yaanaa, Naawuni ni sɔŋ a ka Dagbaŋ ka di chaŋ tooni. Naawuni chɛ ka. A yɛli ka sokam wum, ka sokam gba yɛli, N dali yaa naa, ka a gbuligi tibili n-wum sokam gba ni yɛli yɛtɔɣ shɛli maa ka chɛ ka ti chaŋ di tooni. Afanima, sanzalinima, suhuya Naawuni ka Dagbaŋ chaŋ tooni, ka naŋgban yini beni. Domin Dagbaŋ yi chaŋ tooni, ti zaa n-chaŋ tooni maa. Dagbaŋ yi mali, ti zaa m-mali maa. So yi ʒiya ka yi man je so, man je zaɣila din zuɣu m-bɛn puhi so bee m-bɛn ti so jilima. Tinim ma maa ka ti gbarigiri ma, dinzuɣu m mabihi, maŋ yi maŋ chee tiri nanim jilima, ka tiri afanim jilima, ka tiri ninkura jilima, dinzuɣu ka ninkura ŋɔ mi chɛla ka bihi maa yɛli ka ti wum, ka ninkura yɛli ka bihi ŋɔ ka bɛn gba wum, ka chɛ binyara nyubu. Binyara ŋɔ nyubu di bi viɛla, di saɣindila bihi, Naa ni mali bihi. Amaa m puhiri yɛri zoli nayili wɔrima chimba, ka puhiri Kpal Suɣa Naa m-puhiri jɛmɔndana ni tuzo bihi bɛn zaa be Zabzuɣu maa ka puhiri Zabzuɣu nima ka o gbubi ya ka di kpɛma domin Zabzuɣu nima naa n ni yu shɛm ti wumsibu hal ya ka ti chaŋ karimbaan maa din na kuli beni ka kpaŋmaŋ maa beni m-be ya n-tam ka puhiri n boli jira Meemuna ka puhiri n kom Naa Fadila Naa n-gbubi dundɔŋ maa n-tin ya ka tin ya nyɛvili ni alaafee ka n kuna ti dii m-paai Ka puhiri n bihi bɛn be kpe, m-puhiri so kam, ka puhiri n zɔni n niŋsimnima, ni a ni kɔŋsi n ti ka ti ti nyɛvili ni alaafee, ka mali ti bukaata, ka dolsi ti ka zaŋ ti pah o muminnim ni. N kul lan zaŋ n dɔkɛ ya ni m puhi n walijina mini n kom laa ya, ka puhidi zab zuɣu wari machimba, jɛmɔndaa mini n tizɔbihi bɛn ni kpali sɔɣu naa ni sokam. M poore zaa na n tim ti nyɛvili ni alaafee ka ti ti nangban yini. To zaa radio gba n puhiri tuntumdi maa ka yɛn ni kaman yi nyɛli ti yi wati dambɔŋɔ na kpaŋ yi maŋ ka yi ŋmɛli bushɛm ka sokam zaa nyɛli. To n puhiri ka paɣira ban chɛ manija deei Mubarak mini o nyaaŋa naan sɔŋ tuma. To yuriya giliya ka ti deei ti ya kana ti wati damba. To n tiɛha damba shɛli ti ni wɔŋ maa dini n pahiri Tibu nahi wɔbu. To yɛlimaŋli, Lamba maa wɔbu chɛmi ka tam kam ti laɣindi taba, to amaa pɔi ka n na deei n pili ni yɛn yɛli yɛtɔɣ shɛlikam ti deei ti puhiri n daanyaa naa ni o zuɣu suŋ domi ti zaa nyɛla o bihi ni o yaansi m-be kpiɔŋ ŋɔ maa. Dinzuɣu ti ku niŋdi yɛtɔɣ shɛlikam ti niŋmi ka yuun lan ŋuna. Tɔ! Ti puhiri suŋ lan chani o nanim sani, ti be kpe ka puhiri ba, Naawuni chɛ ka Dagbaŋ ti tooi. Tɔ! Yɛlimaŋli, tiŋkpabbini ŋɔ hal ni zuŋɔ di chɛmi ka tam kam ti biɛhigu ka di kpaŋsi, ka kali maa ka di yɛligi pam, domi di saha yi ti paara sokam zaaha ni nyɛmdimi. Tɔ! Yi yuli yuri ŋɔ puuni, yuri ŋɔ di yɛtɔɣa maa puuni, ti kpaŋla ti maŋa ka ti da alizama zaa nyɛla Dagbanli, domi Dagbani maa ka kali maa be. Tɔ! Dinzuɣu ti kul kpaŋsirila ti mabihi gɔrim di chɛ ka Dagbansili lab nyaaŋa pam. Tɔ! Amaa ti yi kpaŋ ti maŋa, ti ni gbaai di dee di yɛnmaŋli. Dɔn maa yuli ti ni be kpɛŋɔ ŋɔ maa eh, a yi kana Chinese ni ʒiya ŋɔ, Chinese bia o yɛrila Chinese, Spanish bia ka o yɛri Spanish, Laribaa bila ka o yɛri Arab. Amaa a yuli ti ni Dagbaŋ bi pam yɛltɔɣa yi zani Dagbansili maa yɛlibu di mali ti la muɣisigu ka nyandi ti. To amaa di bi yi shɛli pahi la ti bi chɛmi ka ti bi ŋmɛri nyɔɣu ni n-chaŋ ti nyɛ shɛli. Dɔlɔzum mabihi ti yi di ŋmɛri nyɔɣu ti nyɛ shɛli di daa n-sɔŋ ti pam. Tɔ! A yuun ŋɔ maa mi yɛlimaŋli, Alhaji Bahamaro ŋun n-nyɛ di America ŋɔ Dagbamba Naa ŋun lan nyɛ Naa Bapir Tuŋ lana. Tɔ! O kpa o development project shɛli o bɔri ni ti laɣim la $200,000 n-zaŋ sɔŋ lala account maa puuni. Tɔ! Nia shɛli din pa di zuɣu nyɛla ti na bi pii ti ni yɛn zaŋ li niŋ shɛli but o daa yɛn ni di niŋ Ti bɔhim ni ti nya ti ni yɛn tooi zaŋ li n-niŋ yɛtɔɣ shɛli yiŋa ka di sɔŋ ti deei ti pirinim ni ti ti ti biɛhi ni ti ti zɔbihi ka bɛ gba nyɛ tuma tumda. Tɔ dinzuɣu naa yi chɛmi ka laa liɣiri maa laɣim pɔi ka ti naa yɛn ʒini gbaai shaawara ti ni yɛn zaŋ li niŋ yɛtɔɣ shɛli ka di tooi yihiri tuma na ka ti mabihi tumda. Tɔ dinzuɣu lala liɣiri ŋɔ maa ti pili di yɛtɔɣa hal damba ŋɔ maa ni gba niriba yina ti deei m-pili tibu. Sɔŋ zuɣu ti ku suhirila Naawuni dama Naawuni chɛ ka di laɣim, ka di lee baŋ din yɛn niŋ shɛm ka di sɔŋ ka Dagbaŋ chaŋ tooni. Tɔ! Din lan pahiri nyɛla ti ku tooi di sakolo toli nyaaŋa dɔn bɛ zaa tiivi n-chɛ ka ti yɛtɔɣa ti yirina ka dunia zaa wum di li ŋɔ. Tɔ! Din zuɣu ti puhiri suŋ lan chanila zaa tiivi sani n-duma Naawuni Dɔn Station maa saha zuɣu. Tɔ! Ti ni be kpe ŋɔ maa, yɛtɔɣ shɛli m-beni. A yi yuli dunia yaaŋa zuɣu arzichi ni be America ŋɔ pam din mi che ka di beni maa nyɛla a yi kana ya ŋɔ ban kam beni be waliwalimi ʒiya a kana Jews benimi ka Irish nim beni ka Spanish nim beni ka Chinese beni be zaa benimi to amaa a yuli be kɔhirila nɛma tiri taba Chinese yen dabina o chanila o Chinese kpe sani ni liɣiri maa kpalim be sani Jew yen dabina o chanila o Jew kpe sani ni liɣiri maa kpalim o sani. Larabawa nima lala nyɛli, to amaa yuli tinim Africa ŋɔ n ti tabili ti man yi yiŋ polo na ŋɔ lala maa di dii bi mili ti. To di zuɣu ka ti kpariliya jaande ti mabiyi yina n tɛha zaa TV ŋɔ n kuli nyɛ station shɛli din yina ka Dagban kam ni tooi zaŋ li ŋmɛ nyɔɣu. To di zuɣu ti yɛn sɔŋ li nyɛla ti kpaŋ ti maŋa ŋun kam malila advert, ŋun kam malila bukaata ni radio bee TV ka o bo zaa TV shee. To di zuɣu ti ni kpari jaande shɛli tiri ti mabihi m bala. N ka lan pahiri ya, a yi ti nya ka a mabia mali bizinɛs bee o yo sitɔɣu ni o kɔhiri nɛma bee o tumdi tuun shɛli kam din nyɛ liɣiri yɛtɔɣa, a yɛn daa chanila a mabia maa sani nti da din yɛn chɛ ka liɣiri maa kpalim. Dama liɣiri maa yi zoog o sani, ti ni yɛri yɛtɔɣ shɛli ŋɔ maa, ti yi tooi laɣim 200,000 ŋɔ. Lala liɣiri ŋɔ di yɛn yirila tinim sani na, tinim Dagbamb sani ka di yɛn yiri. A yi ŋɔ tuma yi bi kanna ti polo ti nya liɣiri maa, tɔ di zuɣu ti yi bi daŋ baŋ lala, tam kam ti yɛn maanila bara. Bara maa nyɛla wula, ti ni yɛn chanimi ka niriba ti kpuɣi ti tuma nim ni ti ku tooi mali tumammaŋ tuma. Tɔ amaa ni kali ninvuɣ shɛb ŋɔ zaa bɛ ni niŋ shɛm ka bɛ biɛhigu chani m-bala. Tɔ di zuɣu m mabihi ti ku kparila jaandiɛ tiri sokam ti kpaŋ ya timaŋa ka ti zaŋ Dagbaŋ kuli. Dagbaŋ din ku lan yina ni di ti zaŋ ti ni n-kuli ti ni yɛn kuli Dagbaŋ, tɔ di zuɣu ka ti kuli kpaŋsiri ni yuuni kam sokam yina ti yi kuli laɣim di yim yuuni ŋɔ maa, aliheri kara be di ni. Domi laɣim maa puuni ka sɔŋsim daa yina ka ti daa zaŋ sɔŋ Dagbaŋ Development Fund la. Laɣim maa puuni ka ti kuli lan laɣindi ni ti lan niŋ ti ni yɛn niŋ yɛtɔɣ shɛli ŋɔ maa. Tɔ di zuɣu m mabihi, ti kpamya ti kpaŋya ti maŋa ka ti biɛhigu chaŋ tooni. Tɔ! Pumpɔŋɔ ni deei n-kul niŋ yɛtɔɣ wɔɣila, n kul yɛn deei fariko yɛn puhila n ya yɛlizɔlinima, yɛlizɔlana mini o nyaaŋa. M puhiri ya, m mabihi zaa bɛn be zab zuɣu, m puhiri ya, kparisɔɣilan beni, jɛmkuŋ beni, zakollan beni, di zaaha m puhiri ya. N yi nimaani n-naya n ʒi ʒiintab beni, di zaa beni, aʒimaataanima, aʒiwɔhibinima, di zaaha domi N ku tooi yɛli pam dom mi n ŋahibu maa ʒigbaŋgbaŋ do Naawuni chɛli o taali. O daa nyɛla ninvuɣ so n-yi kuli ʒini ŋɔ maa shee n-teeli o yɛla. N niŋ o ni be shɛli kam n-bala ni n niŋ li soochi zaŋ ti o. N yiŋlaa m-bala, min ŋahibu mi n-daa bala. O di o dahilibarika ni ka ti chaŋsi kuriti n-chaŋ karim. Dinzuɣu tam kam ti ni ku yɛn niŋ adua o yuli n-yiri na first. Di ni zuɣu m mabihi, ti ŋahibu maa. O daa kpaŋ o maŋ pam. Dalizuɣu n kparila jaande tiri ti zuliya ŋɔ sokam yɛm niŋ ŋun niŋ ma aduwa zaŋ ti o. To di nyaaŋa a labina Tamale sista Amaama bɛni ŋuni n kpali n ti kpe ma n puhiri suŋ chani o sani. Sista n duma naa n pahi ma alaafee n o kuli nyɛla ti kpema ka gbubi daŋ maa ka di ʒe viɛnyɛla pam waligimsim kani ti mi din daa kuli suhiri bɔri shɛm n bala. Dalizuɣu naa ŋun kpaŋsim daŋ kam kamani ni kuyali maa Dagbaŋ nanim bɛni. Naa bɛ kpɛm Karina beni na, naa bɛ kpɛm yuui naan puhibu suŋ chani bɛ sani ni bɛ Naawuni sɔŋ ba ni gbibbu, Naawuni sɔŋ ba ni gbibbu. Ɛɛ, yi kpɛrilana o gba beni ŋuni n-nyɛ deei tuui naa, o bela target, Naawuni sɔŋ Moab, a yi Abu Safian m-bala, a puhibu suŋ kani naa sani m-puhira. Tɔ di zuɣu n-jɛli niŋ yɛtɔɣ waɣila, m mabihi. Ti damba maa ti wali ni zuɣu suŋ, ka lan suhiri nima naɣim pahi ti yuundali na, ka ti lan wa. To ti yɛn niŋ shɛm yuundali na, ti pun pii dabisili shɛli ti ni yɛn wa damba yuundali na. To amaa ti bɔrimi ni ti deei ti daŋ pili m-moondi li, ka sokam leei mi, so daa ti ni yɛn niŋ yɛltɔɣa shɛli kam. Saha so ŋun yɛn kana ka ti daŋ pili o shili maligu ni tɔri zuɣu ka ti daŋ bɔri ni ti pii dabisili maa. Tɔrɔzo ti puhiri suŋ lan chani ti naa sani, Aʒimahi ŋariŋdona m-pahi mooi nyɛvili ni alaafee ni abapatuŋ lan m-bala. Naawuni yɛligi ma o kpar bɔɣiri, Naawuni tim o nasara. Dɔn mi o toontali maa chɛ ka ti biɛhigu chaŋ tooni pam ni o daa ni zaŋsi lan yaɣi. Dɔn mi yɛtɔɣa pam beni, o kul yina, o bi yuuni o nyaŋ, o kul niŋ li mi din kul tu ni n di di niŋ shɛm. To a lan yuli o ni kpa station ŋɔ maa ka Dagbansili niŋ Bayana radio station nima, dɔn ŋun daa kul kpal o daa yɛli sokam. Ni o bi bɔri ni binshɛɣu niŋ shee Dagbaŋ li. Dinzuɣu o ti puhiri o suŋ lan chani o sani, ka ti kpaŋsiri o. Dinzuɣu ka ti kul suhiri Naawuni zaa tihi Naawuni chɛ ka di chaŋ tooni, Naawuni chɛ ka di niŋ abɛrika n-dima, Naawuni chɛ ka ti zaa zaŋ li ŋmɛri nyɔɣu. Tɔ! Din kul lan beni nyɛla mmaŋ sɔŋsim a susuishin shɛli m-be kpe, ka ban kɔbili ni ka dambɔŋɔ ti wɔra. Lala mmaŋ sɔŋsim maa ti nyɛla mɛmbɛs, ka ti kpa li. Toronzo Damba Kɔmitii maa bani n-kuli nyɛli Toronzo n puhiri suŋ lan chani bɛ sani. Damba Kɔmitii maa ti puhiriya pam mabihi ni yi sɔŋsim ma nyaaŋa yaha. Ti tizo paɣiba ban kuli lan be di ni kpaŋsiri li maa puhiri suŋ lan chani bɛ gba sani. Naawuni chɛ ka bɛ gba zaaha biɛhigu ka di chaŋ tooni. To a yi yuli ti ni be kpe ŋɔ ŋɔ maa, tam kam a yi kana, paɣisara ni nachimba din kuli lan beni ka ti yɛn suhi ti mabiligu nyɛla, Yɛtɔɣ shɛli n-lurina ya ŋɔ, tɔ ka ti bɔri ni di yina ka ninkura yila sɔŋ ka di mali. A yi yuli ti nachim pola maa, bɛ zɔrila paɣiba kpuɣibu. Din chɛ ka bɛ zɔri paɣiba kpuɣibu maa nyɛla wula? A yi paana ya ŋɔ, yi kul bɔhi bɛ zaa ni o zɔrimi ni o ti zaŋ paɣa maa kana ka o ti zo bee ka o ti zaŋ sintaŋ dol o. Tɔ a yuli ti mabihi mini bɛn paɣiba be kpe, bɛ pam beni ni niŋla amiliya ŋmaa domi paɣaba maa pam bɛn bɛn kana kpe sintaŋ zoola yaŋɔ domi America man boonlimi sintaani headquarters m-bala a yi kana yaŋɔ sintaŋ bɛni pam so di chemi ka ti nachim pola ŋɔ maa bi zɔri paɣaba maa kpabu di mi ka aliheri m-bala don a yuli ti bipuɣinsi maa yaɣiya dabba maa mi ni bi zɔri ba mi a kuli bɔhi ŋuni a ni o je ni o zɔrila dabiɛm to di zuɣu ka ti di suhiri Naawuni ni afanim ni niŋkura kpe dini ka hankali luna ka paɣa lee baŋ ni A yi kuli bɔra nyin be kabo zuɣu ŋun tamla nyingoli zuɣu, tɔ dinzuɣu paɣ kam tamla doo zuɣu. Tɔ dinzuɣu kpamba, yi ni di chɛ ka lahibal paai ba, ka bɛ niŋ suɣilo m-baŋ amiliya gbinni, n ba Naawuni ni nam dunia shɛm m-bala. O namla dunia ni paɣ yuli ni doo yuli paɣa. Tɔ amaa kana kpe, ti yi kuli zaŋ tab paana kpe, di ti kul nyɛla sintaŋ maa n-nyɛ li. Tɔ dinzuɣu ka ti di bɔri ni ninkura sɔŋ ti ni alizama. Din pala a ti bipola ŋɔ pam beni, o ku yɛn yiɣisim na. O ku palimi a yi yɛri o paɣa yɛtɔɣa o zɔrila dabiɛm. Tɔ dinzuɣu n ku lan niŋ yɛtɔɣa waɣila ni zani kpe ka lan puhi sokam m-puhiri m mabihi m pirinima ni m bɛya ni n tizɔb zaaha ban beni ŋɔ. Naawuni ni sɔŋ nachimbal gume ban beni nti zaŋ ya suɣilo ni ni naŋgban yini ka di tahi ti tooni dɔmma a yuli.

To ti labina ti bɔhi kpalinkpaɣu ku nyɛla ti yɛn bɔhim ba wulana saɣisug shɛli o ni mali ni o ti ti ma bihi bee o zaŋ ti ma shɛba ban saɣisug shɛli o ni mali ni o zaŋ ti ti ma shɛba ban bɛ kpɛŋɔ ni yiŋnima. To yɛlimaŋli saɣisigu shɛli din ku beni nyɛla ti kpaŋ ti maŋ pam ka ti deei ti nanim maa ni kuli yina zani ti niŋ naŋgban yini maa ka ti kpaŋsi naŋgban yini maa. Tɔ! N di pun deei n bi sɔɣi ka ya Yɛrituya ni ti kpaŋsi ti Dagbansili ŋɔ maa yɛlibu. Dɔmi maa, a yi yuli ya ŋɔ, ti be nyaaŋa pam, a yi kana balibu kam bihi, bɛ wumla bɛ dee bi balibu, amaa ti ni Dagbamb pam beni, din ku pala simiisili maa n-nyɛ li. Tɔ! Di mi zaaha di chɛmi ka biɛhigu labisiri nyaaŋa. Dinzuɣu, paɣisara ni nachimba, ni ti ʒi ʒindi taba, ti ni kul kpaŋsi yɛtɔɣ shɛli nyɛla, ti kpaŋ ya timaŋ pam. Bia yi chaŋ sikuru, o ni wum simiisili, amaa o bi ya Dagbanli yiŋa. Ka lan chaŋsi kuri nti yɛrisimisili, ka yɛrisimisili yiŋa n tɛbigi tooi yiɣisina ka deei, ka mi li. Tɔ! Ti North America Dagbamb Naa mi, o ni kul yina ti zani kaya ni so kam o zaa kpaŋ ma, ti zaaha kpaŋ ti maŋ ka naŋgban yini maa, ka ti zaŋ zo o la ti ni yi shɛli na. Doli n zuɣu tam kam o kpaŋsi ti mi. A yi nyɛla bizinɛs shɛli din yɛn niŋ nyiŋkpaŋa maŋ ka di lab yiŋ polo, tɔ! Di zuɣu yi kpahim ŋun maŋmaŋa o ni kul niŋ yɛtɔɣ shɛlikam zaaha, di chani ti tamla yiŋa. To di zuɣu m-puhiri so n-kul lan chani la zaa tiivi mini zaa redio. N Duuma Naawuni kpaŋsim ba, domi yuma anahi m-bala ka zaa tiivi mini zaa redio kul yin zaŋ ti nyaaŋa bɛ ti program kam puuni. Bana n-ʒe ti nyaaŋa ka ti niŋ li. To di zuɣu ti mabihi ti yɛriyami ŋun mali la advert oo, domi nir yi ya ni a yiɣisi zani, a gba sɔŋdimi ka o yiɣisi zani. Bɛ lala zaa tiivi mini zaa redio ŋɔ pɔi ti ni Dagbansili kul lab nyaaŋa. To di zuɣu ti kpaŋsim ya li. A yuli ti ni be yaɣu ŋɔ, yɛtɔɣ yini m-be ŋ-ŋɔna, m ba bihi. A yi chaŋ ti yuli sokamiya ni Juus malila liɣiri ka shɛli, bɛ kpaŋsirila bɛ taba. Juu yi mali bizinɛs, o kariya ka o zaŋ o liɣiri ti ti ŋun pa Juu. Tɔ dinzuɣu ti Dagbamb bi gba di tuya ni ti baŋ lala. Ŋun lan malila advert, a kpaŋsirimi ka di chaŋ zaa TV ni zaa radio dɔmbu, di nyɛla Dagbamb maŋmaŋ station m-bala. Tɔ ti gba yi yɛn niŋ lala, a yɛn nyami ka zoosim kana ka bɛ sɔŋsim ni daŋgbani polo ka di pahi. To di zuɣu n ku yɛn zaŋla puhiri suŋ zaŋ ti Zaa TV mini Zaa Radio. Ti paɣi ya pam, Naawuni ni niŋ a barika niŋ ka lan kpaŋsiri ti ti zo paɣaba ni ti ti zo bihi. Ti zomiya Naawuni. Di ŋmani la biɛhigu maa di labi nyaangi pam domi dabba pam beni ka paɣaba pam beni ka doo yili ʒii niŋ tom. To di zuɣu ti zaŋ ya suɣilo n piri nima ni n biɛ ni n ti zo bihi ka ti zaaha niŋ suɣilo ka gbib tab ʒiya ka lee nam zuliya maa ka zuliya maa niŋ anfaani. Tɔ di zuɣu ti ni ya ŋɔ mi polo, ti kpaŋ timaŋ pam n-laɣindi taba. Tɔ di zuɣu ti kul suhirila sokam ni yi tab sɔŋ ti ka ʒii maa ka di ʒini viɛnyɛliŋga. Tɔ di zuɣu ti mabihi bɛn be Tamale, ti mabihi bɛn be yɛl zoli, bɛn be Naya, ti puhiri suŋ chani yi zaaha sani. Tɔ di zuɣu ti kul ni deei tim kul mali saɣisigu shɛli m-bala. To ma bihi ti mini Naa Bapiri zuŋlana yɛn di a zuɣu n tiɛha so ni di dambɔŋɔ zuɣu ka o ku kpuɣi napɔŋ yi Ghana kana ŋun lahi nyɛ Council of State kpambala di dambɔŋɔ zuɣu n-chɛ ka o ku yɛn kana o kpuɣi napɔŋ kana ni o kana n-ti nya din yɛn wari shɛm ka lahi kaɣiti tiɛha so ni ti ku wari damba maa zuŋɔ ti ni wari di bunahi m-bɔŋɔ ka ti ku wari li. ka ti bɔri ni ti wum saɣisigu shɛli o ni mali ni kpahimbu shɛli o ni nya zaŋ chaŋ Dambaŋɔ wɔbu polo. Dama a ni kani maa a ni nya ka ti leei nanima saɣisigu din ka a lee mali na ni a zaŋ ti ti. Yɛlimaŋli ni kana n-zaŋla Dagbaŋ puhigu m-puhi ba sɔhi maa. N puhi ba, n dani ya n naa puhigu ni kana n suhu paligi ya pam ni kana ti nya ba shɛm maa bɛ naŋgban yini maa di ka kpe di ka tariga. N dani ya n naa mi kul yɛla o bɔrila ŋun mahina o je ŋun saɣinda. Yo ka n saɣisi ba, ya bi kul chɛ ka naŋgban yini maa bɛ ni gbib li shɛm maa ka di kul be lala. n saɣisi ba, ya so yi wum yɛtɔɣ shɛli ni o kpee yɛli yɛtɔɣa ka di nyibig o, ŋun ni kpuɣi li ŋɔ bɔhindi lana, di pa shɛli pa lala ka di lan yɛli. Ka Naim zaŋ lahibal ti ba, Ya yuuni yuuni ŋɔ piibu piibu maa di miri ya, ka ku ti ba yin polo lahibali ni nya shɛm. Dinzuɣu M bɔri ni n puhi ka paɣi Naa Bapɔri Tuŋlana ŋun lan nyɛ America Dagbamb Naa. O ni gbubi ba shɛm maa di niŋ ma suhupiɛlli pam. Shee nir kana ti nya bɛ naŋgban yini maa di ka biɛhim, di ka buɣisibu. Yɛlimaŋli ka n lan chɛ ba yi mini Bapɔri Tuŋlana ti mi tab pal yuuni ŋɔ. Mini o ni daa karim shikuru mini o ni karim shikuru ni zuŋɔ yuun pee naani anahi. Di zuɣu ka n puhi ka paɣi ba, Yi lala ti ni daa be shikuru la ka o daa gbubi ti? Ka ti daa gbubi taba, n kul chɛ ka ti ti noya n-shɛ ti ba. Di zuɣu di niŋ ma nyaɣisim pam. Di ni mali shitɔɣu maa, nanim sa paai na din pina anu ka bɛ sa leei America tinsi tinsi maa kuli ŋmanila kaman Ghana, bɛ mali Northern Region dagbamb naa kaman lala Ashanti Region dagbamb laa ka bɛ piri piri li maa. Amaa man n tuzo gba sa ye kparigu o sa kpuɣi Washington dagbamb naa n-ti a ŋun zuɣu kaman kana gba n-ti di N di laɣingu anfaani maa, dinzuɣu yiŋnima chɛliya ka yi suhu doya, ka di ku suhuri adua tiri ba, dama silimiin tiŋa di biɛhigu paai saha, paai saha n-nyɛ li. Di biɛhigu maa, di mi di dii pala liɣiri mini salima doya pala zuɣu ka bɛ gahindi li, ka bɛ so mi yi chaŋ tuma ni asiba shee yuŋ. N gari kpe n gari kpe, di zuɣu paai saha ka bɛ nyɛhiri waligu n-yɛri di arziki maa, arziki maa mi ka ni yɛli maa di ka pala zuɣu, bɛ dirila wahala, di zuɣu chɛliya ka ti zo aduwa n-ti ba ka bɛ kana kpe n-ti tum tuma n-naai ka niŋ alhamdulilahi ka ti mini ba lan be tiŋ din be tabi di Ghana polo zo yɛtɔɣ shɛli din beni m-bala maa. Dɔɔnim gba, a yi yɛn kana, a mi din yiŋ ni be shɛm. Maybe a mali saɣisigu shɛli ni a lahi ti ti ban be kpe ŋɔ zaŋchaŋ naŋgban yini polo. Yɛlimaŋli, Lala polo ŋuna n-dihi tabili kaman yi bi lan bɔri saɣisigu dam yi pam muɣisigu zuɣu ka yi kana, yi mi mi. Yiŋ polo hal a ni be shɛm, ka ni yɛli ma, a ni kana n nini tiɣi ya, domin bɛ nya ka yi so be yoliŋyoliŋ, bɛ bi ti ma lahibal ni so be yoliŋyoliŋ. Yi zaa ku kpaŋla yimaŋa ni yi mali yimaŋmaŋ bukaata ka mali yiŋ polonim bukaata. Di zuɣu man. Saɣisirigu nyɛla yiŋ polo ti di tɛhili ni bɛ ni be kpe maa liɣiri dola pala zuɣu ka bɛ deei bɛ gahinda. Yɛtɔɣ shɛli daa niŋya yuun shɛli n ni kpɛrilana daa kana silimiintiŋ ŋɔ o daa ga yuun pinaanu ka ti zaŋ o paɣa na ka bɛ kana, silimiinpaɣa ka o mali a. Wora eh, ka bɛ kana tam eh, Ankara ka n zaŋ o tuzo bihi bɔhiri silimiin paɣa maa wai tuumi ni yɛma ŋuna freedom yi malila freedom yi ni tooi ku yɛli tɔɣ shɛli n bɔra to ka bɛ ti chani daani o kuli ŋmarigila larigi ni nyɛ so ni ʒɛya duuni dulim ŋɔ to oh, this is the freedom we don't have in America wɔ freedom ŋɔ ka ti ka America domi America A ku tooi zali luɣili kam duli duli bɛ gbaag a n-darig a tibili di zuɣu. Freedom shɛli ti ni mali maa di simsi ni di mini responsibility n-dola ka a mali soli a yiko ni a tooi niŋ bini ka lan mi kaman a ni yɛn tum tuun shɛli maa di ni tooi N shih a mabia bee di nyɔɣ a mabia, dinzuɣu ka ni yɛli ma, N ni tiɣi ya ni kana ti nya ba shɛm maa. N ni chaŋ ni ti deei m ba lahibali, m ba nya naan tɔn naa ni kana ŋun ka n chɛbisi, ka o ti ma soli, ka ti ma n dan yaan naa soli, dama m dan yaan naa zaashee ka o ʒiya naan tɔŋ maa. Zo ni chani ti tooi lahibali kaman eh, o yɛliŋdani yaa n-na n-yɛ ba ni o chɛ ka o suhu doya daga ma maa bi gbubi taba viɛnyɛla ka lan n kpaŋsiri kali maa shee yi nya di eh, wahi maa wahi maa yiri yiri na ka wahi amaa di bi shɛba na beni bi barila polish wahi maa eh, di zo tinkani ŋɔ ti gba ni di ti ti ti sɔŋsim ya shɛli Ti ni baŋsi ba, ti gba dee waa maa ti mi li bela di ni zaŋ baŋsi ba. Amaa m nabi yuwa ni di gba zuɣu n yɛn dee n footworks di zuɣu n paɣi ya. N puhigu chani la m ba Nantɔri Naa sani. Bɔzuɣu ka n yɛli la ti ni sooja nima a bi yaɣiri a ba zuɣu chani zuɣusaa. Amaa di zaa yoli ni puhi n dani yaa n naa n yaba ka puhi m ba Nantɔri Naa. Ka po n yanima zuŋ nima n paɣaya ni ti ni gbubi tab shɛm zuŋ maa, kul chɛla ka ti gbubi tab lala naŋgban yini n ti kpaŋdi yi maŋa ti daa yoo shikuru JSS zuŋ maa ti yi ka JSS do bihi maa daa kul naai P6 shee bi chaŋ gba lahi ti niŋ JSS ka daa muɣisi ti bipuɣinsi maa Bipuɣimbila ku be shikuru chani a ti nyɛla ninvuɣ yoli so ti kpaari o la soli ni ka o shikuru nahi zooi ka ti daa kpaŋ ti maŋa du shɛŋa daa luya ka ti malimali li ka pili li ka chaŋ Education Directorate di zuɣu yuuni ŋɔ tibika piligi JSS di zuɣu gbubiya ka di kpɛma zuŋnima. N paɣaya, yi zaa ka n puhiri ŋɔ, m be yan n boli yuya zuŋɔ zaa ka n puhiri ŋɔ, paɣasara ni nachimba, sokam zaa, ma gaa ʒiya, tɔ yiya yan ku boli ka boona, amaa zuŋɔ zaa ka n puhiri ŋɔ, di zuɣu n paɣaya, n paɣaya. Wah, tɔ zama, eh, n ku lihi so ŋɔ n tɛha pa sani n-nyɛ o zaŋ tin ya, eh, yi lihi yiŋ polo, daba n tɛha so ni zuŋɔ kuli paai goli m-bala, o daa kpuɣina pɔŋ chaŋ yaŋa, yi daa ku lihi. lahabali churi ni bee lahabali kpanjuri o yɛla ŋun daa kuli yɛri yɛra ka di bi yi shɛli pahila o daa kpuɣila napɔŋ ni n kuli yaŋa ni o ti saɣisi ti ma bi shɛba ban nyuri ti kpɛma la di yɛn niŋ shɛm ka biɛhigu tooi n ti tooni bi pam nyɛla ti kpɛma maa nyɛla din pihiri ba zuɣu lɛm pam ka di ka zaŋ buɣisi n tiɛha so ni ka o daa kuli kpuɣi napɔŋ n chaŋ ni o ti saɣisi niriba zaŋ kpari puuni n tiɛha so ni di mi ni bi mi daa wum ti zaŋ tili ti daa nyɛ lahabali churi ni ka bi yina ti laɣim laɣisim binyɛra ti mi o lahabala zuŋɔ ni ti wum o noli ni ni o zilim kom o ni daa chaŋ n-ti n kpuɣi lala project maa ka di chaŋ shɛm. To zamaatu n puhiri ka paɣiri sokam ni ŋun di n lihiri ti Zaa TV zuɣu ka ti puhiri suŋ lahi chani Zaa TV management zaa. Naa Bapro Chung Lana ŋun lahi nyɛ ti North America ŋɔ Dagbamb Naa ka lahi nyɛ CEO zaŋ ti Za Multimedia Group ka n puhiri suŋlan chani Mister Mubarik ŋuni nyɛ manager n dataa lan bala. To ni yɛli ni dataa maa n daa fali o paɣa kana America hali ni zuŋɔ mi o ku tooi hɔra o tooi fali paɣa maa. To n puhiri suŋ lan chani Zaa TV zaa bɛn tooi niŋdi ti ka o taali ka ti deei ka ti dambaŋɔ maa yirina zaa zuɣu yuuni kam ti puhiri sokam MCR maa bɛn be duu maa ni zaa ni Isha Jahanfo nima ni Mr Ibrahim nima ti puhiri sokam Laabandoo nima ti puhiri sokam. To a bɔhima bɔhigu. To bɔhigu maa mi di labisibu dali m-bɔŋɔ, Yɛlimaŋli yɛra, Ti ni pili ti dambɔŋɔ maa di zuŋɔ yuma anahi m-bala. To yuuni maa ka bɛ ni daa niŋ katari ka naa ba piri tuŋlan daa zaŋ North America diɛma naa yili guli ti ma ka lan di n yɛlima di kparigu. To naa mi a ti nya nam di simsi ni bi shɛba bɛn nyɛ Di kpɛma be naa luɣili ni. To din daa nyɛ n kpuɣi soli ka yɛli m ba yɛlim di bɔri ni n kana mi Dagbaŋ nti zaŋ m maŋ wuhi n dan yaan naa ka zaŋ m maŋ wuhi na zuɣuri zuɣuri bɛn kuli be Dagbaŋ. N daa bi tooi chaŋ n na yiya maa zaa amaa m mali daliri ni n tooi chaŋ nayili shɛŋa ni daa bi tooi chaŋ maa ni ti labina. To a mi ni yuli ti tuuri polo maa ni daa kana yiŋa ka ni pun kanna maa, ti yɛlimuɣisira maa yaɣiya pam. Ti yɛlimuɣisira maa shɛli n-daa kuli nyɛ ti bipala ni ti mapirinima ni ti banima ɛhɛɛn bikɔɔ a lihi tima ŋɔ maa nyubu di pala bihi maa ko m-be din ni, ti ninkura ŋɔ shɛba gba zaa bela din ni. Too ka n daa zaŋ n kpalan zuya n daa gbuni Dagbaŋ diɛma nanima. Too Dagbaŋ diɛma nanim maa gba eh, ni pun yɛli maa, bi puhiri suŋ pam m-be n sani hal ni wayo ka n na ku puhiri ba. Too ti ti ni daa zaŋ ti gbalan zuya gbuni taba ka yina eh, ya ti yɛn laɣim ya Naa Biɛɣu Gɔɣu n-wa n lee neei daadama maa nini zaŋ kpa ti yoya yoya shɛŋa ti nyuri ŋɔ maa. So ka ti daa yina nti dee n organise silimiinsi ya ni sensitization program to din ka ti daa organise to ka m mini n dɛma nanim maa daa zaŋ ti kpalan zuya n gbuni taba tin zaŋ ti kpalan zuya gbuni taba ka daa chaŋ kpaŋ na pɔŋ n chaŋ ti n garigi n dan yaan naa tibili n yuli ti mali niya shɛli Ka daa lan kpuɣi napɔŋ n-chaŋ ti garigi Naa Bakpɛm Karinaa Tibili. N kpuɣi napɔŋ chaŋ ti garigi Naa Bakpɛm Yoonaa Tibili ti mali nia shɛli zaŋ kpa Dagbaŋ polo. To nia maa mi, di pala ti ni ku gbaai o, di pala nia shɛli ti ni pili maa ti yɛn bahi li mi. Ɛhɛɛ, mi ku a yuli tudu polo maa na, tima maa nyɛla din tumdi ti barina pam, ka bi pala be din ni ka di mi bi simsi ni bi be di puuni. Di zooi ka ti daa zaɣim ni Di simsi ni ti zaŋ ti ye m-pahi biɛhigu puuni, dama shi a yuli ka sokam zaŋm m-mali wula ka Silimiinsi yɛli maa, ka sokam zaŋm niŋ opportunity ni o ni tooi nya zaashee shɛŋa ti shɛba ni ʒeya maa. Ɛhɛn, a yuli Dagbaŋ polo di pala nashɛŋa ti ni diri ŋɔ maa, di pala nashɛŋa lahi nyɛli amaa ti ni be ŋwana ŋɔ maa ti tooi nyari ka ti ni kpuɣi Dagbaŋ chaŋ zuɣusaa shɛm. A nya ka ti mabihi maa ka bɛ tooi mali tibili zaŋ ti ti. Di zuɣu ni daa kana ŋɔ maa n daa bi zaŋ li vu tiŋa. Di ni nya n daa zaŋ n kpalan zuya n gbuni Dagbaŋ zaa diɛma nanima. Bɛ chairman n-nyɛ Saɣinarigu diɛma naa ka naan che di Gukpɛɣu diɛma naa ni Baɣiligu diɛma naa nima ni Bɔɣu diɛma naa nima. Ti daa zaŋ ti kpalan zuya n-gbuni ba diɛma naa ni mahi zaa. N ku tooi n kali bɛ zaa amaa salaam ba diɛma naa ni maa. Ya polo diɛma naa nim maa yaɣiya to ti ni daa yina n-ti daa piri li mi with health work. So health work maa n ka biɛɣu n daa zaŋ di naa biɛɣu against drug abuse maa n daa zaŋ li. So a daa yuli ti daa make la sure ka ti invite Narcotics and Drug Control Authority ka invite media maa zaa ni daa beni sagana ni daa beni ka naan che my joy nim zaa ni Ghana web bi zaa daa beni ka ti daa laɣim so kam ni Tamale task force maa bin tuhiri tima maa zuɣu bi gba ti daa gahi nuu boli ba ka bi gba kana ka ti tiba tibili ka bi di fiila bin daa di fiila shɛli maa ka di niŋ anfaani pam titi tooi yɛlimaŋli bee yɛra Bɛ daa zaŋ bɛ kuŋ n-ŋme ma pam. To ni kana ŋɔ maa, di pala n ʒimi biɛɣili ku neei ma m-bela tuma ni. To ninsal mi, a yi mali aliheri bee a yi mali nia shɛli ni a niŋ biɛhigu puuni, a bi yɛri li shee bɛ ti nya li mi. To bɛ daa ŋme kuŋ ni ti problems maa pam ku nyɛla ti bɔrila rehab because tima maa ŋuna ti ku tooi n-yɛli ni bihi maa ku nyu tima because a yuli so shɛŋa bɛ ni doli kpɛri na maa N doli kpɛrila ti ʒini ni lala soya maa ka pa Gabimɛnti ni zaŋ o kpalan zuya n ni tooi gbuni ti ka ti baŋ ti ni yɛn niŋ shɛm n tuhi n kari lala tuma maa din kpɛrina lala soya maa ni. Amaa di kpɛna ka di be ti ʒini ni ka niriba kɔhiri li ka bihi maa ka bɛ ŋmɛri laɣiri niŋ dali bikɔŋ a yi yuli ti shɛŋa bɛ ni dari maa five Ghana cedi n-nyɛ zaɣ yiŋga. Ɛhɛ, to five gahina sini mi, hali a ku chaŋ ti ʒi di paawo pa bee a chaŋ ti n ʒi kɔnkirɛt, a nyɛla thirty sini, a ni tooi da tim ma one sachɛt gba. To, din daa niŋ shɛm m-bala. Ɛhɛ, di zuɣu Naawuni beni. Ɛɛ, ti ni ku yuli ŋɔ maa, Rehab maa, yɛlimaŋli ŋuna, Rehab maa nyɛla yɛlimuɣisirili pam. So ni labina ŋɔ, m bɔrimi ni m baŋ ni yɛn niŋ shɛm NGO shɛba be ya ŋɔ. Hali bɛ shɛba mini bɛ pɔha pun yooi taba ti ni yɛn niŋ shɛm n-tooi nya Rehab Centre n-zaŋ ti Dagbaŋ. Ɛhɛɛ hali di yɛn ʒɛla n ya zabi zuɣu ka di nyɛla Rehab Centre n-nyɛ li ka di kuli nyɛ Dagbaŋ zaa Naa Yukɔni n-ni yɛn nyɛ li. Di mi di yɛn ʒɛla Tomo polo ŋɔ Tamale ka n yɛri ŋɔ because dini n-nyɛ ti Regional Capital ka di nyɛla Rehab Centre n-nyɛ li ka luɣili kam ɛhɛɛ because a lihi ŋɔna lala Rehab Centres maa di dii ka tiŋ puuni Ɛhɛɛn, bɛ ni ti lala binyɛhiri maa, di bela kpaŋkpaŋa. Ɛhɛɛn, di zuɣu ma ni lihiri maa gba, ti ni tooi nya Rehab Centre ka zaŋ li chaŋ kaman ti niŋ ɛɛh n ya polo, kɔrili polo ŋɔ, ka di kuli nyɛla ti yɛn haai ya niriba n-haai bɛ ni mali baŋsima bɛ ni tooi tuhi lala binyɛhiri ŋɔ maa. Ɛhɛɛn, ka meeki shuwa ka bɛ condition of service ka di kuli niŋ perfect. Din tam, a yi be Tamale gba ka bɛ zaŋ a chaŋ lala, hal a ti yɛn labina, di simsi ni a labina ka sokam, kaman ka so ku lan baŋ a, ka a ku labina ka sokam baŋ ni yɛlimaŋli ŋuna, O, doro maa, di lan kaani, bee tim maa, a shiri zooi ka chɛ li. Di zuɣu lala niyanim ti mali li. N ku a lihi di maa polo, binyɛhiri pam di dii ka laɣiri, bee tiŋgbana zaŋ kpa politi polo di dii ka laɣiri. Zaŋ kpa a ni kana ni a ti bo Rehab Centre ka di nyɛla Anbɔlim tiŋ puuni. Ɛhɛɛ, di zaa di nyɛla yɛli muɣisira. Di zuɣu ti mali di nia nima ka nia nim maa mi ka di nyɛla aliheri n nyɛli din kana. Ɛhɛɛ, yɛtɔɣa shɛŋa beni din nyɛ pɔhim zuɣu maa ti di ku tooi yɛli li. So amaa ti ni ku labina bee ma ni labina ŋɔ biɛɣu ku neegi n bela tuma ni ni bɛ di tuma ni n ku bela tuma ni n niŋdi din simsi ni n niŋ shɛm. Di zuɣu ti ku suhiriya Naawuni ka yi kpaŋsiri ti ni a Duwa, because yɛlmuɣisirili n-nyɛ li zaŋ ti ti bɛn beni ŋɔ na ŋɔ maa, ka di nyɛ nambɔɣu, ɛhɛɛ, n-zaŋ ti ti. Di zuɣu ti suhiriya sokam, a sanzanima, a fanima, ti nanim maa, di yi ʒiniya, yiɣisimiya zani, ka ti baŋ ti ni yɛn niŋ shɛm. N tooi n tuhi kari lala ti valibu valibu ŋɔ maa ti ʒinɛli ŋɔ maa puuni. Di ku a lihiri pala Tamale ko ka di be, di pala Nyɛzavuzuɣu ko ka di be, di pala Toliŋ ka di be, di pala di Savulugu ka di be. Ti ni daa chaŋ chaŋ n-chani nanim maa yiŋsi, biraa mini yɛri tɔɣa shɛŋa ka di mali nintaŋ kumsim pam ka a bi mi a ni niŋ shɛm ɛhɛn ka di ku nyɛla ti ti ti ti yɛla mahili nambɔɣu. Ɛhɛɛ, ni daa lan tooi kpahim shɛm nyɛla, ɛɛh, ti ʒin gama yuɣil, ɛɛh, irin ti politician ŋɔ maa, bɛ zaɣa, di ŋmɛya bɛ zaɣa kala lala bini ŋɔ maa ni. Ɛhɛɛ, ka di ŋmanila bini ŋuna bini benefit-ri mi from it. So hali ni daa ʒini TV ni maa n-daa yɛri li. Ɛhɛɛ, tam kam. Pumpɔŋɔ, election ka ti chani ŋɔ maa, Two political parties maa zaa bi so ka manifesto ka di ku nyɛla manifesto nyɛla zaŋ kpa bini yɛn niŋ shɛm n tuhi kari lala tima ŋɔ maa ti ʒi nɛli puuni lala bini kani. Di mi di mali daliri ni ti ni nanima ni taada afa nima because di nyɛla yɛli muɣisirili ka di pala yɛli shɛli ti ni tooi sɔɣi hɛɛn di nyɛla yɛli muɣisirili ka bi zaa mi ni yɛli muɣisirili nyɛli amaa so baɣa karinli. So baɣ a karinli because bɛ benefitiri mi. N daa yɛliya, A yi ʒini n-yuli daadam ŋuna, a yi pun nyu tim ka tim maa ka di bahi a yoli, maa lan kaai yɛn bɔhi ka wula m-palli ŋɔ bole tahili ka di bi niŋ? Bee shikuru ŋɔ bole ti ka di bi niŋ? A daa yɛn naan niŋ ŋɔ din tam because tima maa bɛ ni nyuri li maa tima maa di barinanim yaɣiya. So man daa kana Dagbaŋ ti pili binshɛɣu ŋɔ maa, dini n-nyɛ Binshɛɣu ti zaa yino kam din simsi ni ti nya n-nya, ti ni yɛn niŋ shɛm n-tooi tab gbaagi bee n-niŋ shɛm n-gba zaa gbaai yaɣ shɛli. Ɛhɛn, di zuɣu n ni daa chaŋ Dagbaŋ ka yɛtɔɣ bihi n-daa nya li, di mi pala sɔŋsim shɛli daa yina m luɣ shɛli polo. Ɛhɛn, m ma bi shɛb daa beni bɛ daa tab sɔŋ ma. Ɛhɛn, bɛ mi daa ku sɔŋ ma mi ka di nyɛla m mini ba mabiligu maa zuɣu. Ɛhɛn, ka n lan puhiri ka paɣiri dee Ashi Charlotte, o daa nyɛla ninvuɣ so ŋun tab sɔŋ ma pam m paɣa m-bala. Ka n puhiri ka paɣiri di n Duuma lala ŋun nyɛ kifaya o be yiŋɔ o gba zaa daa tabi sɔŋ ti. Ka lan puhiri ka paɣiri Zaa TV pam ka puhiri ka paɣiri Sagani TV pam bɛ zaa bɛ daa tabi sɔŋ ti ka ti yɛli ni bɛ di yɛli ni di bi wum ba. Tɔ! Ni ku mali puhiri shɛli ni n zaŋ puhi nyɛla m puhiri suhuchɛniya n dan Yaa Naa sani. N daa yaa naa m-bol o yuli ka sokam yuli yu yuli maa pam ni ŋun bɔhiri ŋun maanda o jɛ ŋun saɣinda. Di zuɣu ti ni ku pili laɣimbɔŋɔ maa, yɛtɔɣ bihibihi li yina ti ni pili laɣimbɔŋɔ maa, Ti ni nyɛla ninsalinima, di zuɣu di ku nyɛla ti di ti zaŋ ka ti hala pa taba ka ti mali taba. M puhiri suŋ lan chani ya di m paɣa ŋuni n-nyɛ Kifaya ka m puhiri suŋ chani Azishaalaw sani ka n lan puhiri n yaba yɛli zɔlilana. Ka yi ni Naawuni niŋm alaafee niŋ o niŋgbuna puuni, ka puhiri yɛli zoli afa yilinim zaa, n ŋahinim maa zaa n puhiri ba, n ŋahi bɛ Yisahaku, n ŋahi bɛ Moro, n ŋahi bɛ Zɛkariya, n ŋahi bɛ Moronima, m puhiri bɛ zaa, m puhiri gbandi doo yilinim zaa, ka puhiri alahiʒi sugbani ni ka yi ni Naawuni ti ma alaafee o niŋgbuna ni, m ba pirinim maa zaa m puhiri ba. M puhiri su n-lan chani Naa Bakpɛm Karinaa sani, ka m puhiri su n-chani Naa Bakpɛm Yoonaa sani, ka m puhiri su n-chani Naa Dachi Nyaŋkpallan sani, n lan puhiri Naa Bapiri Mɛŋgbaŋlana. Ti daa bi tooi nya saha n-kana ti puhi, amaa ti mali nia ti ti lan labina ti ni kana ti puhi ba. N puhiri Sinchan Lamashanaa yiŋa wari nachimba ka n puhiri Chan Gukpyanaa yiŋa. N puhiri Prince ŋun nyɛ Faysal Barak kpaŋ o maŋ pam. N lahi puhiri Tamale Tax Force maa alahaji gbarigbarinima. N puhiri yi zaa alahaji Bazini ni di Jamal Bamba. N puhiri yi zaa ni yi kpam maŋa ka yɛli ni yi di yɛli ti bi tam yi so yɛla ɛhɛn ti bi tam so yɛla. N puhiri Sunchani Gumani nin zaa sani ka n puhiri Nyɔhini nima. Ka puhiri zab zuɣu zaa, Ɛhɛɛ, m puhiri m ma ŋuni nyɛ aʒizoyira, ka puhiri, Ɛɛh, m paɣ ma ŋuni nyɛ di mabu, m puhiri aʒifleeranima, ka lan puhiri zaa TV ni sokam, m puhiri zaa maninja zaa, sokam puhiri sokam. Tɔ! Paɣiya pam.

N yila Ghana kana America ŋɔ ka wum damba chuɣu ŋɔ maa ni beni ka n yɛn kana n gba ti pahi domi domi n kanna yiŋɔ m me milinsi yiŋɔ m bi mi m mabihi maa shee to ka n yɛli ni kaman n ni kana damba ŋɔ maa ni n ni nya m mabihi ka ti baŋ taba yɛmaŋli me ni kana maa. Di niŋ ma nyaɣisim pam domin n-nya m ma bihi maa pam bɛ mi ni kpuɣi kpuɣiri shɛli maa di viɛli pam ka di tu ni kamani dunia yili Dagbaŋ zuliya ni be luɣ tiŋ kam ka bɛ tum lala tuma maa domin di nyɛla binshɛɣu din nyɛ din zaŋdi Dagbambina Dagbamb na ka ti baŋdi taba. Tɔ amaa ni lee kana bee n gɔrim puuni ni nyari yɛtɔɣ shɛli ka yɛn yɛli ka bɛ lee kpaŋsi li nyami ti ni dɔɣiri bishɛb kpɛm maa di tu ni kamani ti yɛri ba ti bihi maa Dagban ni. Din yɛn chɛ ka ti zuliya maa ka di bi kpi bɛ noli ni ti bani li maa di yi pa lala, ti yi bi yɛri lala yɛtɔɣili maa, ti bihi maa bɛ ti ku lan wum Dagban ni. Bɛ mi bi wum Dagban ni, di saha tinim n-tum ti maŋ chuuta maa. Di zuɣu m pahia pam, m pahia pam, m pahia pam, Naawuni taɣi n Dagbaŋ zuɣusaa, Naawuni taɣi n Dagbaŋ tooni, m pahia pam. Eh, a niŋ wula, a niŋ wula, niŋ wula. Ehm, n zaa ni kpe ka puhiri Dagbaŋ zaa, n puhiri Naagbewa yili zɔŋ ni, ka puhiri Gukpɛɣu nayili zɔŋ ni, ka puhiri Dagbaŋ dabba fɔŋnim zaa, kɔbilimahigunima zaa. Eh, i bia Abdul Ganiyu m-bɔŋɔ. Ti wala yuuni ŋɔ damba yaha ka n yɛli ya m-puhi Dagban dabba fɔŋ zaa m-mini n tizo Abbas ti ni ʒi kpɛŋɔ m-puhiri ya ŋɔ. Ti puhiri Dagban dabba fɔŋ zaa, puhiri sinjɔn yili, puhiri walisi yili, m-puhiri kɔbili mahigu nima. Duma Naawuni tim yi zaa alaafee. ka chɛ ka ti mini ya lan je tab ni alaafee. Abaz din wa puhi yiŋnima. Ti puhiri sokam ti mali alaafee, ti puhiri sokam ti mali alaafee. Chief. N zaani kpe puhiri North America nachimbi zaa ha ni North America paɣasaribihi, ka lan zaani kpe m-puhiri n lɔɣiri kpamba, Ka puhiri n ya jiɛlinima, m puhiri jiɛlilana, m puhiri jiɛl sampahinayilinima, ka lan zaŋ kpe m puhi alahichi Admɔ, ka puhi alahichi Tiijaani ni ti ku wala damba ka n yɛn ni n ŋme nu puɣina yiŋa. Ti zaŋ ha mali alaafee. Dagbaŋ nachimbihi mi, ti bi tam yi yɛla, ti be kpe ti ku wari ŋɔ maa zaa, ka tɛhiri Dagbaŋ paɣisara mini nachimbihi yɛla. Dinzuɣu na a yi paai ti Nɛsia damba, Nɛsia damba ka ti gbihiri ka yiɣisira, Nɛsia Dagban nachimbihi, ti ni kpaŋ timaŋa, ka.